Салам, тусем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра юханшыв тӗнчин пӗрер представителӗ ҫинчен калаҫу пулать. Тӗрӗсрех вара ҫӑрттан. Мӗн пӗлет пӗр-ха пӗр ҫав пулӑ ҫинчен? Мӗнле чӗр чун вӑл, ҫӑрттан? Мӗн туса пурӑнать? Ҫӑрттан вӑл ҫӑткӑн пулӑ. Вӗсем пӗтӗм шыв тӗнчинче пурӑнаҫҫӗ. Сӑмахран, кӳлере, ҫырмара, Атӑлта, тинӗсре те. Ҫӑрттан пулли вӑл чи хӑрушӑ пирӗн тӑрӑхри ҫырмасенче. Тата вӗсем анлӑ сарӑлнӑ. Хӑвӑрт ӳсеҫҫӗ, пурсене те ҫиеҫҫӗ те тапӑнаҫҫӗ. Сивӗрен те хӑрамаҫҫӗ. Ҫӗвӗпех активны вӗсем. Ҫӑрттансем вӑтӑр ҫулччен пурӑнма пултараҫҫӗ, анчах пурте мар. Енчен те ыттисемпе танлаштарсан долгожитисем тесе шутлама пулать вӗсене. Ҫӑрттансем ҫинчен халапсем те ҫырнӑ. Емеле халапе ҫинчен пӗлетӗр пуль тесе шутлатӑп. Тата пӗрер конструктор деталӗнче усӑ курнӑ пулнӑ. Истри танкинче. Ҫӳлти тата аялти вырӑсла лобовая деталь Конструкторсем шутласа кӑларнӑ пулнӑ особый форма, хӑшӗ астутарать чертансен сӑмсине. Ҫак япала сыхланма пулӑшнӑ пулнӑ хӑйӗн вӑхӑтӗнче. Анчах усӑллӑ пахалӑхсем нумай пулсан та япӑхлӑхта пур вӗсенче. Сӑмахран, чертан пулӑ ӑша юратмасть. Холодной кроны выльӑх пулнӑ пирки сиверех вырӑнсем кӑмӑлать. Тата пӑр айӗнче сывлӑш ҫитеймасан хӗлле вӗсем пӑвӑнаҫҫӗ. Чи хӑрушлӑ япали вара вӗсен шӑлсем. Чӑрттансен ҫӑварҫи питӗ нумай шӑлсем тата вӗсем питӗ шӗвер. Пулӑ тытакансем пӗрмаях пӗлеҫҫӗ ҫакӑн пирки. Алла ҫыртсан ансыртран ӑшкӑтма ҫӑмӑл мар. Тата вӗсен шӑлӗсем хӑйсен пурнӑҫӗнче яланах ӳсеҫҫӗ. Ҫӑрттансем метр ытла ӳсме пултараҫҫӗ, йывӑрӑшӗпе вара вунӑ килограмм ытла та пулаҫҫӗ. Историнче ҫирӗм пилӗк килограммлӑ ҫӑртана тытнӑ пулнӑ. Анчах ҫакӑн пек япала вӑл сайра кӑна тӗл пулать. Ҫӑрттан пулӑ вӑл хӑйӗн апачӗ хыҫҫӑн ишсе ҫӳремест, нумайрах кӗтсе выртать пӗр вырӑнта. Ҫӗр ҫинче ҫичӗ тӗрле ҫӑрттансем пурӑнаҫҫӗ, Анчах вӗсем пӗр-пӗрин хушшипе темех уйрӑлса тӑмаҫҫӗ. Пӗрер хут несӗлсем тунӑ вӑхӑтра ҫӑрттансем икҫӗр аллӑ пин волча сапма пултараҫҫӗ. Ҫӑрттансем ытти пулӑсем пекех ҫуркунне несӗлсем тӑваҫҫӗ, анчах ыттисемпе танлаштарсан пӗрер хут кӑна ҫулталӑкра. Активный вӑхӑтӗ ҫӑрттансен ҫуркунне пуш уйӑхӗнче тата кӗркунне юпа уйӑхӗнче пулса иртет. Интересный пӗлтереш, туссем! Ҫӑрттансем тӳрех динозаврсен потомкисем шутланса тӑраҫҫӗ. Вӗсем темиҫе миллион ҫул каялла та пурӑннӑ пулнӑ, вара ҫавӑнтанпах темех пулӑшӑнман. Ҫӑрттансен вӑлчи хӑйсен евӗрлӗ наркӑмӑшлӑ. Вӗретсе илмесӗр ҫиме хушмаҫҫӗ. Хӑшпер халӑхсем ҫӗр ҫинче ҫӑрттансен типӗтнӗ пуҫне тухатмӑшлӑхран усӑ кураҫҫӗ. Хӑшӗ-пӗрисем вара тепӗр май Сыхланмалли оберегпе усӑ кураҫҫӗ. Ҫартан питӗ хӑвӑрт пулӑ. Шывра вӗсем вӑтӑр километр сехетпе ишме пултараҫҫӗ, машинасемпе танлаштарсан. Ҫартан ашӗнче нумай усӑллӑ япаласем пур. Этемсемшӗн вӗсем питӗ аван. Нумайрах вӗсенче витамин D пур. Анчах хӑш-пӗр ҫынсем юратмаҫҫӗ ҫыртан ашне, лачака тути пирки. Пӗрмаях ҫыртансем усӑллӑ ҫырмара, Вӗсем ҫырмари тухтӑр пек ватӑ тата чирле пулӑсене пӗтереҫҫӗ. Ҫут ҫанталӑкри тӑшманӗсем шӑрттансен нумаях мар. Этемсемсер пуҫне вӗсене выдрисем тарӑхтараҫҫӗ. Выдра илемлӗ курӑнать пулсан та, пулӑсем хӑраҫҫӗ вӗсенчен. Кайран шурӑ пуҫлӑ ӑмӑрткайӑк тытма пултарать вӗсене. Унтан Сибирьти Таймен ятлӑ пулӑ ҫиме пултарать вӗсене. Нумайрах вӗсене пысӑкрах шӑрттансем хӑваласа ҫӳреҫҫӗ. Тата халӑх хушшинче калаҫҫӗ, шӑрттан шӳрпи ӳсрӗкрен пулӑшать теҫҫӗ. Часрах орӑлма. Паянхи вӑхӑтра лавккасенче хура вӑлча тессе шӑрттан вӑлчисене хурапа сӑрлаҫҫӗ те сутаҫҫӗ. Ҫавӑнпа асӑрхануллӑ пулӑр. Килте усрас тесен вӗсене пысӑк аквариум кирлӗ. Анчах ҫынсем каланӑ тӑрӑх пӗлтерсе хӑварма пулать, ирӗксӗрлӗхре вӗсем активнӑй мар тата нумаях пурӑнмаҫҫӗ. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр! Эсир вара юрататӑр-и пулӑҫиме? Ҫырӑр комментар енче. Чипер юлӑр, туссем!